Hello, Maxine Patch, yo, Hold on. Doctor. Doctor Maxine Paċ. Eh, ismani, tfajla sabiħa mens. B'qalbe kbira mens, pero b'talent ovvjament kbir, pero intelligentissima, ġviri, u ħabrika ħafna. Ti għadek kif il-ħat notar. Iva, iva.
Wara ħafna snin. Minn dejjem xtaqt issir notara x'naf li l-papa bil-biznis. Kif? Minn dejjem xtaqt nidħol liġi u nsir eh. avukat, u li bdejt il-kors. Mal-ewwel bdejt nippratika ma' notar u ġobni x-xogħol u bajt. Eh, ma x'joġbu kont meta kont żgħira kont tara xi. Le, le, qasbis kont naf. Xi jew xi ħaġek.
Ma kontx naf x'jagħmel notar, ġas naf

Anzi, bil-maqlub il-papa li go do your own thing un bat naraw. Pero inti eh, tifla ħabrika ħafna li ehm, għat li anki meta kont zaħira, kont dejjem id-disciplinata. Zammewni dejjem id-disciplinata. Mm. Kien puxawni ħafna kemm fil-karriera tal-mużika, kemm fil-iskola, ġifiri dejjem kienu jippuxawni sew biex to keep on going on the same track in both. Pero napprezzax. Thank God, anka routine wise u hekk, dejjem bqajt għaddejja u dejjem kelli ġranet ippakkjati minn dejjem allura so għalija hija ħaġa normali li jkolli ġranet ippakkjati. U I'm grateful li tawni dik il-mentalità. Interessanti għax Minn banda, kulħadd jafek ovvjament bħala Maxine Paċi l-kantanta, tajjeb? U issa preżentatriċi, nitkellmu fuqha wkoll. Però min-naħa l-oħra hemm din il-kreattività u mbagħad inti bħala nutar, xogħol ta' nutar huwa xogħol fejn hemm ħafna serjetà, hemm ħafna dettall, hemm ħafna xogħol tedjanti u koll li huwa iżu l-oppost tal-kreattività. Imma
toġobni, toġobni nħajatu nasar u koll. Imma ma se jidħol xaħatek għandek. Taf kif u jafek bħala Maxine Paċ. Taf kif u jarawk. E, e, e, Nibda nisti. Vera, għalfej. Le, le, jek jaffu ġili rawni fuq televizjoni u ekk, nibda nisti, lezgu. Kif, kif, kif drajt imma? Għax jiena naf li għandha biba kbira tiegħi li għanutar, hello Veronika. Tajd li kemm trid trabbi oxra, għax mhix faċli, it's not an easy world out there. U insensittiva.
U insensittiva. Eh, eh, kif, kif, kif? Imma It's something I think you get used to, tidra bizmin, għazin, u dejjem ħajkollok xaġu differenti, situazzjoni differenti u d-diemek, so u anka li kollok tim tajjeb miegħek li jgħinuk solvi problemi u hekk, imma huwa il-gost tax-xogħol. Ġifri qed trabbi għal qoxra. Ija ta. Ija ġieli, ġieli, ġieli mbagħad nisibni naqra down days ukoll imma kulħadd. Ma hekk interessanti. Il-kant, il-kant minn dejjem kont hekk tkanta. Minn dejjem, minn dejjem, minn dejjem. Meta kelli, naħseb l-ewwel lesson tal-kant kelli tri. Tri, għadek daqsek. Kont għandni kemm dejt nitkellem għall-ewwel ehm, mort lesson tal-kant, niftakar ċara l-kamra kif kienet tkun. Ehm, ta' sitt snin minn flok mort summer school, il-ġenituri batuni. Għadni pal imiftuħ li ta' Batuni.
Minn flok summer school kienet jisa summer camp eh, eh. biex nikbu diska, namlu music video, nitalmu fuq affarijiet li għandhom xieqsmu mal-medja u meċċani tal-mużika u Malta u kienet interessanti immens immens u mort sentej fuq xurxin, ktibt l-ewwel diska tiegħi, għamilt l-ewwel music video tiegħi u minn hemm jisniq pajt Nieħu l-kant iżjed bis-serjetà u narah b'dak il-mod. Bqajt nieħu sehem fil-festivals, u nsiefer, kullimkien ħaduni, ġifieri fejn setgħu idefsuni, idefsuni. Imma il-fatt li għadek tiftakar hekk il-moment, il-moment ċar li qed tgħid ta' summer camp, jien għalija mbagħad it's meant to be, għas-sinjal li tkun ġo fik il-passjoni li hekk it brings your soul to life, taf iva, kif? Iva, iva, iva. Hekk. Ikun hemm ġranet fej anka s'issa ta' ġifieri, it's not always. Mhm. The dream is not always clear. Naħseb, mhm. u anke meta jkollok ħafna affarijiet għaddejjin f'daqqa jisek ġili titlef naqra mhux il-motivazzjoni biss, imma anke ISO, il-concentration ta' fejn. L-inspirazzjoni forsi.
Għax fil-fatt konna qegħdin nitkellmu inti tuħu pjaċir ħafna tikteb il-kanzunetti tiegħek u kont qed tgħidli, kont qed tgħidli. Ma nies oħra.
Ma nies oħra.
Minix konfidenti nikteb waħdi. Għatta, emmek, you just said it. Għax koħan għajlek, mux għax mintix kapaċi, imma forsi għalissa tħossok għandek bżon dak li kun. U eknuħu għos li nkunet nikteb ma' nies u li nkunet nisma' x'jagħmlu n-nies u tippu I make it my own. That's what I enjoy doing, that's something li vera nieħu gost nagħmel u li nimmissja xi li ma nagħmel dan l-aħħar. Imma ċertu affarijiet jiħduna iżjed ħin u jiġu f'ħinhom naħseb. Xi tħoss meta tkun qed tikteb, xi tkun qed tpoġġi fuq dik il-paġna? Mhux dejjem l-istess, għax ġieli inkun blank. Jiena persuna sensittiva imma mbagħad riservata f'ċertu aspetti. Pereżempju xi ħadd bħal Mushu, he can read me inside out. Anything li nkun għaddejja minnu, he can read me. M'għandix għalfejn ngħidlu, anke jekk ngħidlu sentenza, hu ħa joħloq storja fejn hu fehemni kompletament. Aha, so dejjem differenti. Imma.
Inti ovvjament erbaħt mużika mużika fl-2024. Iva. Tajjeb. U ovvjament wara Sena wara Eurovision. Tajjeb. Verġejt ħadsem fil-Eurovision eh, wara kważi 3-4 snin. L-għol darba l-ħadsem kienet kelli 16. Mbatt mitkelli 17. U junior u koll, inti kontu. Junior u koll. Għaxina, għaxina niftakar di tifla helwa helwa bajni għablu kbar jisek pupa. I dak li kont libsa dik il-libsa hekk, dik il-junior jew dik l-ewwel darba tal-kbar. Illa ma kemm kont ħelwa, għadni niftakre, kont isek pupa propja.
Dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi fil-Eurovision tal-kbar, kelli 16, ma skont naf għal xi ġdieħla, it was an honor to be on that stage, aħseb wara tu. Mhux hekk. Tipo, be chosen for the final. u li jaqpaw jiftakru għannis, għax vera. La jien niftakrek.
Niftakartek.
Ġili nissi għax najt ma doġ fikem kont zaħira. Kont isek hi mini mouse helwa, vera kont helwa.
Umbat is-sena ta' wara rġajt ħadċansu tal diskoħra, umbat ħallitna l-mami u kienet anka kienu waqfu l-Eurovision għal ċertu snin. Umbat Tani naqra motivazzjoni biex forsi nidħol għal sena oħra. Mbagħad is-sena ta' wara tħana l-mużika mużika. Bis-saħħa ta' Emil. Li hija ta' wek. Li hija ta' wek ukoll.
Li interessanti. Għax kelli bżonna dik il-push għal biex nidħol mużika mużika. L-ewwel darba li kantajt bil-Malti. U l-ewwel diska tiegħi bil-Malti li ovvjament ma ktibtix jiena imma Emil kitibha proprju għal l-esperjenza li għadda hu u kienet from top to bottom exactly kull feeling li ħassejt jiena. Allura kienet ħaġa jisa kienet esperjenza li mill-bidu sal-aħħar hekk kollox ġie waħdu u kollox ġie Perfett. Temmen li l-mami kienet miegħek. U żgur, u żgur, u żgur. Ħafna nemmina. Ħafna, ħafna. Jiena dejjem, dejjem, dejjem għatlek, jiena dejjem niftakar il-mami tiegħek mal-papa tiegħek ġon nightclubs omorom flimkien jienek nafhom fil-fatt kienu flimkien ta' eta zaħira. Iva, iva. Fil-fatt kienet żgħira ħafna meta ħallietna u hekk nista' nimmaġina r-relazzjoni li tkun għadek żgħira u jkollok żewġ xebbiet bħalek u bħal oħtok. U hekk nibda ngħid, nibda ngħid nimmaġina. Kemm kontu close fil-fatt. Jiena u mami ħafna ħafna ħafna close. Ħafna. Oħti kienet ħafna żgħir u kellha il-da taħħa relazzjoni taħħa kienet differenti, mhux għax ma kellix relazzjoni tajba, anzi kellha ħafna relazzjoni tajba, ma kienet riservata ħafna toqtu ħafna waħedha jew mal-ħbieb. Jiena kompletament l-oppost. Jiena l-ħin kollu mal-mami anka fil- sajf u dejjem dejjem magħha, dejjem il-ħin kollu tiġri bija l-hemm u l-hawn. Allura bil-fors ġibba konna nqata' ħafna ħin flimkien. Jiġifieri kont tippreferi tkun mal-mama milli toħroġ ma' saħabek? Iva, iva.
Sa 17, sa 17, kważi dejjem magħha kont noqgħod, ma tantx kont noħroġ. Anzi, meta kont noħroġ xi darba fil, kienet tgħidli ara Pereżempju, fil-ħdax trid tkun lura. Ta' 17, fil-ħdax trid tkun lura l-ħbib tiegħek ikunu ilhom tipo jaqpaw barra sew. Ma nista' neqpa' pereżempju si oħra, le, u kwart mela biss. Imbagħad oħti bil-maqlub kella open ġismu. L-aħwa żgħar dejjem. Imma issa I'm grateful għal-ħin li kelli maħħa u l-fat li kienet daqsek strict miegħi. I got to um, enjoy every moment. Ma naħsibx li għaw ħafna nis li speċi ta' jistaw jirrakkontaw li anki sa' 17 sena dejjem mal-mama u ovvjament met inti taħseb u tajt tgħid inti kemm kellek żmien meta. Sementin. Meta ħallit. Mhm.
Jiġifieri you didn't miss a beat. No, no.
Rari, rari ħafna. Meta nkun qed nistudja, anzi kienet toqgħod ħdejja, kienet toqgħod id-dar ħalli eh, tkun miegħi ma tkunx waħdi. Anka Peress li kien ikolli ħafna affarijiet on the go il-ħin kollu, dejjem kien ikolli xi ħaġa, ġifieri she's always there. Um, which I'm very grateful for, għax qattajt kull moment li stajt magħha dak li nista' ngħid. Li
Jena jek nibda nħares lejk u nibda ngħid kemm għandek 20 26. 26. U għadek żgħira. Kbira, imma dik żgħira. U nibda ngħid, imma u meta tlift il-mamma inti kellek 17. Nibda nimmaġina t-tifel tiegħi tliet snin oħra. Kif irnexxilek, Max? Kif, kif, għax. No clue. Il-papa Kif irnexxilek, inti Inti l-mamma kienet dejjem miegħek u inti għatli li indunajtu għax anki di li il-proċess tagħha and the suddenness intkom indunajtu li xi ħaġa ma kinitx f'postha mal-mamà għax tant kont tafha.
Eżatt. Għat li għax kella tiġi bil-libsa darba u ġiet u ġiet tard. Ġiet tard, konna din għalli revision, kelli 17. U dak il-najr tal-final għat li ħaniġi, għat li ħaniġi bil-libsa, għat li l-ħaq mur, ħaq setilja, kelli make-up jew xi ħaġa, għat li issa niġi. U jekk pereżempju l-programm jibda fit-tmienja, hi għadha ġejja bil-libsa f'xi s-sebgħa, soltu kollox bleżat, I know her, I knew something was a bit off. Il-ġimgħa ta' wara kelli nistudja l-eżamijiet li suppost kelli dak iż-żmien, imma ovvjament ma kellix ċans nistudja minħabba l-Eurovision. U ndunajt li qed tkun naqra off miegħi fejn bdiet tħawwad u bdiet tiġi taqbad miegħi u tgħidli hu m'għandekx għalfejn tistudja when I know li dejjem kienet strict ħafna miegħi biex inkompli nistudja u dak iż-żmien kelli l-A Levels ukoll, so iżjed u iżjed. U bdejt inċempel id-daddy ngħidlu isma' pa, ħa niġi nistudja għandek għax ix-xogħol għatlu għax ma nistax nistudja hawnhekk mhux qed tħallini nagħmel xejn għax kollu taqbad miegħi. U għaddiet ġimgħa u anka d-daddy beda jinduna li xi ħaġa hemm xi ħaġa ħażina, kien ikollha naqa' headaches u hekk. U U minn hemm kellhom l-ewwel appuntament, u mal-ewwel after two weeks, gravat after a couple of weeks. Um, Bat waqt f'koma after xi three, four weeks li sirna nafu, u it was Amantat Hospital, basically. Amantat Hospital. It was very, very, very sudden. Um, li now looking back, nibda ngħid, niftakar ħafna mill-ġranet, l-aħħar ġranet, għax Tant emotion li kienu hekk emotions strambi li taraha miġuha mbagħad taraha tiċċajta mbagħad taraha naqgħa tħawwad bil-kliem. It was an emotional roller coaster ta' vera li ma nafx il-ħadd jgħaddi minnha, imma kienet Għall-inqas il-fatt li hi ma kinitx qed tinduna x'inhu jiġri u tant kienet baqgħet pożittiva wara dak iż-żmien, waqt dak iż-żmien, it, it didn't feel, it felt horrible, imma għall-inqas our last moments are not of her being sad, taf kif? They're of her li tiċċajta magħna, tibgħatilna l-voice notes tiċċajta u anke ma' ħutha, U ma n-nanna vera kien kellha ma nafx jew jew indunat u kienet taf x'għandha u baqgħet pożittiva għalina. Jew it effect the, the tumor affected her in that way li emotionally ma nafx. Imma I try to remember her that way li dejjem kienet pożittiva, dejjem kienet um, hopefully ma tantx batit waqt li Dak iż-żmien għax it was a very short period. Oh, int, int. Għax jiena nisimak u naf li ġiġa smajtek imma how did you cope?
I don't know, it was too sudden. It was too sudden dak iż-żmien biex tibda tifhem x'inhu jiġri. Um, U anke tibda tara l-familja kollha tipo ħadd ma jaf x'inhu jiġri, kulħadd kien iħobbha ħafna, kulħadd magħha hemmhekk, konna nkunu emenda xahar. Il-familja kollha, ħuta, l-ħbieb, jiġrawha kuljum. Ħbib tiegħi wkoll li kienu hemm għalija. It was, we had a lot of support and we all supported each other a lot. Ġifieri dik hija ħaġa li anka throughout the years I am grateful for u it's what kept me going inħoss li dejjem kelli support m'għand il-familja, m'għand il-ħbieb li every day, taf kif, we're just there for each other. Ma toqol, toqol kbir li ta' 17 il-sena eh, timmarkalek ħajtek għal għomrok li u anki il-mod li it was very very quick allura inti kif ħa l-emozzjonijiet tiegħek għedtli li wara l-funeral l-għada mort tagħmel l-eżamijiet qisek business as usual qisek
It's something li jekk ma kont se nagħmel kienu A levels, jekk ma kont se nagħmel kont se nitlef sena. Kelli ma nafx, nanna niftakar tajli, mur, mur, mur, issa li jiġri, jiġri li jrid, jiġri li jrid, kelli sħabi kollha jistennewni barra lesti biex tifpo jgħinuni l-ewwel ftit għax ovvjament ma kont studjajt xejn, ma kont naf xejn. Niftakar kelli intermediate l-għada tal-funeral. Kif irnexxielek?
Imma wow. I feel I feel li kienet miegħi u kienet i kienet dejjem strict miegħi ħafna. Trid tistudja, trid tagħmel hekk, trid tagħmel hekk, jekk għandek daw il-goals trid tagħmilhom u you need to focus on them and Ntebħa tippersisti sabiex tagħmilhom. U I felt her with me dik il-ġimgħa ġimgħatej. Kont l-isħab ta' ġifieri ma nafx x'inhu jiġri. Imma anke waqt l-eżamijiet kont kien ħoss li tipo I'm here to do it issa. Jek tiġi ħażin m'hemmx tagħmel, jek tiġi tajjeb merħba bih. Għaddejt. Għaddejt. Għaddejt, għaddejt. Ma nafx kif, ġifiri, zgur kienet emmija jek kitbitom li, għax ma nafx tiktibt.
Jiena ġifiri, il-propja kelma jambelħa bik, eh, ġifiri, għax li għettaddi minn dak li għettaddi, tagħmel l-eżamijiet sforz għax taf li ommok tant ippuxxjatek li l-eku, you know it was what you would have wanted. Imma li jirnexxielek to show up like that, naħseb il-mamà is one of the proudest, proudest mummies, eh? Naħseb iżjed kont nħossni ħażin kieku naf li I didn't make it. U ovvjament kont nitlef sena mill-li nidħol l-università, hopefully, like, so.

Fil-ħolm, il-mommy hija parti, għadha parti minn ħajti s'issa. Biex tismagħha tkellimha. Mhm. Iva, iva, iva. L-ewwel ħolma kienet għamilt sena jisu ma noħlomx biha. Jien noħlom ħafna ħafna, kull naħseb kull lejl noħlom. U tiftakar?
U niftakar fil-ħodu, eh. jekk teqpa f'moħħi fil-ħodu, mbagħad niftakarha. Eh. U eh, niftakar li xi sena wara li ħallitna, Ġiet lura b'karozza, qalt li qalt li jiena ġejt lura, qalt li għax iddejjaqt fejn kont, qiltilha ma ma aħ tipo aħna mmuvjajna, l-affarijiet tiegħek m'għadhomx hemm, kif ħa nagħmlu? Qalt li qalt li hija qalt li issa naraw. U minn dik il-ħolma 'l hemm dejjem baqgħet fl-istorja qisu my subconscious qisu dejjem baqa' f'ħajja differenti. Imma l-ħolma dejjem tkompli ma ta' qabilha? Hekk serja jew Eh, eh, eh. Fil-ħolm, fil-ħolm xorta jisni inkun naf li kien hemm period fej itilfita minn ħajti. Wow.
U ġit lura minn ximkien. Imma issa dejjem baqgħet hemm. U dejjem xaġa normali li narħa anka nqum fil-għodu ma nħajtx jħlom bil-mamillum. Mhux dejjem tiġini hekk għax tanti normali, hija ħolma normali tipo.
X'temmen

Niprof ma tantx naħseb f'daw l-affarijiet, kif għadlek l-aħħar darba affarijiet li naħseb hekk. Naqpa naħseb u ġili ngħid taħjar I won't think and I'll just feel what I'm feeling. Kif? Ehm, inħoss għada miegħi, ħafna ħoss għada miegħi, li nkollu f'kull ma nagħmel u f'kull deċiżjoni li rrid nieħu fil-ġurnata jew f'kollox Dejjem hemm leħina wara wara tipo meta nkun qed naħseb hemm leħina ta' li x'għandi nagħmel, I feel her. Tant kont close ma' ħadd, I know what you think, what you would think, I know what you would say in those situations, jiġifieri I feel her anytime. U l-fatt li Fil-ħolm naraha u nismagħha u għadha għadha f'ħajti kif nixtieq li it is now hija xi ħaġa li hekk vera nieħu gost noħlom biha għax it's it's the life I wish to have in real life. You know what I mean? Of course.
You know what I think. Jena nemmen ġifiri li l-mama tijak she's, she's Finding Her Way to You. Minti close ħafna man nanna. Iva. Mux iva, vera, xin nanna iva. kella for girls u s-sanda 76. Iva. Nanna. U xi kultant naf li mhix ħadd irreplacja lil lil mamà, imma
karattri simili ħafna ħafna. In-nanna u l-mami. Ħafna. Kien mami kienet close ħafna ma' nanna wkoll, allura jisna dejjem il-ġenerazzjonijiet baqgħu dejjem l-istess. Tif kif? Mhux karattru imma What we call the feminine energy isa, iva. that you share. Ovvjament fi żmien Talma ma konna għadna kemm tlifna n-nannu li huwa missier. Xi sitt xhur qabel il-pap.
We're still going through that grief, ġifiri anka l-fatt meta bdiet ħawa tek aħna sibna li
qed joħroġ il-trauma li għaddit minna minħabba nannu. U ovvjament in-nanna rajnija l-ewwel titlef ir-raġel, mbagħad titlef it-tifla, l-ikbar tifla. U kienet heartbreaking immens, imma l-ewwel ħaġa li tgħidilna nanna niftakarha ċara l-isptar. I am here to take, not to take mummy's place, but to be here for you instead of her when you need. U vera, dejjem hemm baqas, vera, onestament, tgħidilha x'tgħidilha, tinżel għal-livell tagħna, nkoħti għandha relazzjoni ma' nanna impressjonanti. She's our best friend. Xisima?
Irene. Irene. Irene.
Irene. She's our best friend. Tifhem kollox, ċempura kull-jum. Um, it's a bond li vera I'm grateful for my life, ħafna ħafna. Għajdila li tħobba. U taf. Xo bikkili li għajrin.
Imma anka il-girls fil-familja tagħna kam naħa tal-papa vera close ħafna so ma kollha għandi relazzjoni. You're a very strong bond. Nanna l-oħra relazzjoni differenti wkoll. Imma Irene isa iżjed best friend li tifimni f'kollox, kollox, kollox. Najdila fuq kollox, anka fuq subbin u fuq kollox. Fuq ħruġ, ma x'namlu, x'da. Tifhem kollox and she won't judge, she'll just say her da, her tajt l-opinjoni tagħha u talik taf kif. That's such a blessing, eh? Ek, vera, it's, hija relazzjoni li vera. U il-mami nħoss li Ħadet ħafna karatteristiċi mingħand in-nanna, allura qisna narawha fiha wkoll. U inti ħadt ħafna mbagħad karatteristiċi mingħand il-mummy u n-nanna. Nixtieq li anke ngħid min jaf xi darba nkun mama jiena kemm nixtieq li kolli dik il-bond u mbagħad Ek, it's a, it's a dream of mine li naqqad dik il-bond li kelli mal-mama ma tfal tiegħi eventually. li Naħseb ħafna fija.
Għax tant kienet sabiħa, hija xi ħaġa li eh, inti jekk tikol xi ħaġa tajba ma tridx il-min eh, tħobb jikolha wkoll, jiġifieri tant inti kellek esperjenza sabiħa. U Dejjem ngħidha jiena vera vera l-mommy tiegħek ħallitek żgħira and maybe gawdejtha żmien qasir ħafna 17 years very very very little imma hawn min jgħaddi ħajtu sħiħa qatt jaf x'jiġifieri r-relazzjoni li għandek inti li kellek li għad għandek m'ommok u iktar u iktar man-nanna jiġifieri Ma nistax ngħid blessing in disguise because your mother's death is not a blessing, but you are blessed.
Unħoss li għaqditna kollha anka bħala familja, anka l-bon tiegħi moħti hija xi ħaġa li hi tara Fija tara lil mommy, jiena fija nara lil mommy wkoll. Ċertu affarijiet għalija anke oħti ż-żgħira imma ċertu affarijiet I go to her għax
xi Kemm għandha żmien Ela? Ela għandha 22.
Għandha 22.
Telqitlek imma. Telqitli imma Ħalli nispjegaw, telqet tistudja. Telqet tistudja Londra, setta minn l-internship Londra wkoll. Eh, hopefully terġi lura. Kemm baqala?
Sa Marzu baqala. Marzu. Kemm timmissija? Ħafna.
Wis. Imma eh, anka l-karattru tagħha għala volja meta kienet iżar, kienet kella 13 meta ħalitna l-mamija ġifiri kienet jisa forsi tirribella ftit u ehm, ċertu hekk il il-karattru tagħha kien differenti immens. Issa
Kienet naqra mqarba forsi. Mhux imqarba. She was coping.
She was coping in her own way. In her own way. Issa joħorġu ħafna mhux issa biss, jisu minn ħames snin law immaturat saret iżjed anka bħal mami li qatt ma anka jien naħseb qatt ma ħasbet li ħadet dawk il-karatteristiċi kollha minn għandha. Ehm, u it's, it's a, a bond li u koll ma nistax nispiegax. Oħti, my favorite person, najdila.
u issa għandek skuza tmur shopping.

Xi tajli Herbert fuq Herbert? Għawijat. Ħaj uħroċ li xurket jew. Joking apart, għax konna din nitċajtaw li miskin da Herbert għandu ħafna pressure, eh, fuq. Nanna uħti, għandhom wisq pressure. Kula, eh, mela ħanżit jiena l-pressure. Herbert, ċin tistenna? Tafx mar għandek għaw? Nismanina ċerta li Herbert qed jippjana. Kollox f'ħinu f'waqtu. Qed jippjana xi ħaġa kbira. Idkom ilkom ħafna flimkien. Inti you are a very good girl. Ek, kif naqbatna. Ek, brava, tifla, tifla brava, brava mhux. Hekk, taf kif, f'relazzjoni, mhux għax mhux minn mhux f'relazzjoni mhux bravu, eh, taf kif. Imma per eżempju, jiena tal-età tiegħek kont tadni qed naqleb id-dinja, moħħi kien għadu lodut.
Minn dejjem qatt ma kont inħobb noħroġ kif għatlek. Dejjem kont inkun ħafna d-dar, kolli ħafna affarijiet tal-kantu hekk, allura jusu socialize ħafna l-ħin kollu, allura meta kien ikoll ħin mhm. għalija. Naħseb Iżjed kont nippreferi noqgħod id-dar jew ma' sħabi d-dar. Qatt ma kont it-tip li nħobb noħroġ ħafna. Għamilt żmien fejn kont ingawdi u mmorru parties ma' sħabi u hekk imma everything came it at its own time u I feel li once li sibt il-Herbert dejjem Jisna pajna. X'għandu Herbert li m'għandux ħaddieħor, għajdinna naqra. How did you pick Herbert who's a real lucky guy?
mutual friend, mutual friend. Eh, ma x'għandu Herbert, laqtek. X'jattirak? Huwa persuna easy going ħafna li fil-ħajja dejjem bil-ġen tiegħi I find safety, I find peace u ek everything's Does he ground you? Ħafna, ħafna, ħafna he grounds me. U dejjem bħajtu u koll, kollu xogħol, ħin kollu għaddej u koll. So we have totally, totally different lives. Nitkellmu għanzi ġili during the day kważi xej daqskem ikon affarijiet għaddejjin, but and then in the evening we know that We found each other and taf kif we're, we're home and we help each other, we support each other. Um, u persuna, kull min jafu jaf kemmu unproblematic, vera dejjem Inħobbu għom aħna meta jkunu unproblematic. mela, dal-axħar rajnik bħala prezentatriċi. Yes. Kif Maxine minn kantanta saret inna prezentatriċi bravissima jkolli ngħid, eh? Thank you.
Um, darba kelli programm meta konti żgħar li jiena nħoss ma kontx l-iżjed fil fl-erja tiegħi. Kont nissi ħafna qudiem il-kamera nitkellem, anke waqt intervisti, kieku hekk naħseb kont nisti ħafna li qasni jirnexxili nagħmilha kompletament. U dak il-programm kont ma' preżentatriċi oħra, Francesca, li kienet għenitni ħafna anke fil-kunfidenza tiegħi u kienet tkompli miegħi u tini tips u hekk. Ehm, imma mhix xi ħaġa li qatt ħsibt li ħanerġa' mmur għaliha. Ok.
Ehm,
through those years, ovvjament anka eh, intervisti fuq televizjoni u hekk, I gained much more confidence. Mm, ma differenti ma tkun qed tippreżenta u tmexxi intu ġera. Imma meta ġitni din l-opportunità jisni mhux ħaġa li ħatajdil għaliha. Ma naħsibx. Mhux xi ħaġa eh. li ħadd tgħidilha le. U l-fatt li huwa programm tal-kant eh. tat-tfal. Eżatt. Hija kienet xi ħaġa li iżjed tagħmel sens għalija taf kif għax huwa environment fejn ħankun komdu fejn naf what it entails, um, and I just give it a shot. Għattilom s-saraw indkom, għabel filmin għattilom, għallu li inti zgur taf, ok, tipo, għaraw intom intom mażiltuni.
Imma mor tajjeb ħafna. Ma x'kienet l-iktar ħaġa favorita ek li minn din l-esperjenza li issa kont qed tippreżenta. X'hemm differenti li tajt mill-kant aħ ah, mill-kant nħu hekk imma meta kont qed nippreżenta Eh, Ma naħsibx li jista' juhu post il-mużika f'ħajti, il-mużika u l-kant huwa xi ħaġa li jekk anka l-adrenalina ta' qabel ma titla' fuq il-palk u li tikkrea xi ħaġa ehm, mhux ġast id-diska ma tikkrea ehm, ċertu nafx kif ma tnajdha imma anka l-affarijiet bħal fuq l-istage ikollok l-affarijiet kollha t-tim kollu jgħinek biex to create a whole package not just just a song. Hija dik xi ħaġa li jiena toġobni ħafna. Um, so Are you involved inti? Għax jien niftakar pereżempju f'mużika mużika kellek il kellek il

Kif diġà għedtlek, ma tantx jien konfidenti biex nagħmel affarijiet waħdi. I need Inħoss li jkolli bżonn naqa' gaj. Inkun naf x'irrid, imma jkolli bżonn dik il eħe, iva, tajba. Tħoss. Taf kif? Taħseb minn dejjem kont hekk imma. Iva, minn dejjem kont hekk. Anke f'kollox hekk li. Dejjem isek trid il-validazzjoni ta' xi ħadd li jgħidlek go for it. Iva, iva.
Banka biex nieħu deċiżjoni jekk qed mmur fuq dadi ngħidlu sma' tipo tajjeb jekk nagħmel hekk jew qed nagħmel eh, post issa issa ngħidlek.
Mm. Imma nkun nafx irrid, ġifieri jekk jgħidu li le, nafx irrid. Għax koħa ngħidlek trid titgħallem naqra għandna dak li ngħidulu l-gatt, l-instinkt li jekk noqogħdu bi kwietna vera jaf imexxina. Vera, vera.
U naħseb importanti li tasal f'mument fejn inti tajjeb li tuħu opinjoni ta' ħaddieħor. Jiena anki tal-età tiegħi infittixha ħafna l-opinjoni ta' ħaddieħor. Però tajjeb ħafna li toqgħod fuq l-opinjoni. Persuna li nkun naf xirrit. Mhm.
Bil-fors. Ma kontx tasal fej wasalt. Imma ċertu push li tipo eħe. Nkun nkolli bżonna. Nkolli bżonna. And I have the right people around me to to trust. To trust u li naf that they're going to tell me for my own good, ġifiri. Dejjem um, iktar ħaġa importanti. Iva. So li kikun għajdlek għandek 25, ek 35. Maxi, xa tkun qed tagħmel għal wiċċa.
Naħseb What is your pipeline dream? My, my dream palissa, mux palissa, li nimmaġinani in 10 years time u għal li

So you'd like your family? Yes.
U l-kant? Nerġaw narak forsi Eurovision, ma nafx. It's not something I would ever say no Għax inti to. fan kbira.
Aha, I love it. I Tal-Eurovision.
love it, I love it. Um, u I like the process of it, vera, it's something li ek- tini ħafna pjaċir anka. Creative wise, it helps me a lot. It gives me something to work on u um, Imma naħseb kollox f'ħinu, bħalissa l-istudju u l-karriera tiegħi professjonali iżjed ħadet over ċertu affarijiet. Fimni ilek ħafna tistudja, gradwajt eh, riċentament, allura ovvjament palissa d-daqqa hi dik. Eżatt, eżatt. U prezentatriċi, ma ninżewiex. Ma dik in the, in the background. in the background.
Taf terġa tiġi. Eh, eh, taf fettitlek l-opportunità ta' affarijiet oħra, ma tinti tażel. Ħad gost ħafna ġifiri kienet xi ħaġa li ma ħsibx li ħajrna xi li nagħmel hekk. Another one.
Ek. Iva. Tik. Għamiltha wkoll. U għenitni ħafna anke confidence wise li I managed alone. U anke l-fatt li meta kont iżgħar kelli l-programm u ma tantx kont ħassitni konfidenti hemmhekk u issa m'hemm xi ħaġa fejn. U speċi ta' tlaqt b'dak il hmm, maybe it's not for me. Issa speċi ta' qed tgħid hmm, all right. Imma kien environment li stajt Inkun jien, taf kif? Sejt inkun jiena, nippreżenza fuq xi ħaġa li Tħobb. Inħobb li hija ħajti, l-mużika, dawra ma' tfal li tkun ovvjament tuħu gost magħhom u ssir tafhom u ma' mentors li huma sħabi allura anke quddiemhom. Tanduka, timt miegħu qabel. Eżatt, Sera, Destiny, anke quddiemhom kont naf li jekk ħa ngħid xi ħaġa żball jew jidħqu Jien nitħaq bihom ukoll, ġifieri it was very comfortable, very comfortable comfortable environment u I'm glad I did it, I'm glad li ma qtajċ qalbi minna meta ġitni l-opportunità. X'kienet tagħmillek il-mammi kieku, ma kienx tħallik. Skur.
Jiena
Max għaddinna l-ħin. Oh. Malaj.
Ux.
Ux. Malaj.
Ħafna, pero grazzi ħafna li ġejtu. Grazzi li. Samt.
Eh, xi ħaġa daqshekk personali għax very personal. Um, u naf li xi kultant ħafna nies iħossuhom vulnerabbli meta jkunu din juru dik il-parti tagħhom li forsi kif dejjem ngħid in-nies jarawk u ma jkunux jafu that għal kull wiċċ, għal kull persuna hemm dik li ngħidulha the back story li jiena nemmen li kieku inti. Kull persuna għandu back story and u iżjed ma nattu iżjed anka jien ta' nħossni natti ħafna drabi u anka sħabi ġieli ma jkunux jafu. Imma dikax il-ħajja ta' il-ħajja ġelek tajt mm. Ħa nieħu ritratt qed nidħaq u tkun qed tqatta' xagħrek. Hija but xi kultant huwa dan jien għalija dan is-sabiħ ta' dan il-podcast li qisu it stops time a bit u l-dak li jkun noruh Maxine verament mini u għet najdlek naf li għattilek u nerġa najdilek imma Irene fejn il-kamera Irene għandek fjura u għek eh, ġifiri diamant għandek għax vera u ċerta li l-mami tijak is the proudest one up there, I'm telling you. Għax jina nemmen ħafna, ġifiri għafu li nemmen ħafna. Because you're a success.

Thank you. Thank, thank you, thank you tal-li ġejt. Xinu pjaċir, nsir nafkom naqri iktar mill-viċin tajna. U bat not nibki, nibela. Għax vera nħoss, nħoss, nħoss l-emozjonijiet taf kif u nibda nimmaġina u nibda ngħid min jaf Maxine minn xi xaddiet, minn xi xkella tgħaddi and the fact li qiegħda hawnhekk, you know, nutar, gradwata. It's an inspiration and you're so young u tant għadek żgħira. So nixtieq li min kunet jaraħ il-podcast Taqtgħux qalbkom anke meta tgħaddu minn l-ikbar traċedja, you can turn it around if you surround yourself. We only have one life and yes. it's very short. Yes, um, taf, taf int, taf iktar minn ħadd ieħor. So, if there's something I want to do, I feel like I need to work for it, I need to continue Irrid nibqa' persistenti fuqha u nibqa' nipprova nakkustahha. Din that's the way I live my life inħoss li. Kemm għandek żmien int? 26. 26, 26 going on 70, eh, ġifiri, għax wise, wise woman. Mux kollox jirna xielek, mux kollox, mux kollox jirna xieli, ċertu affarijiet li nishtiq li nqata ħafna ħin pal-mużika, ċertu żmien li najt l-għamiet, how can I do it? Imma kollox għandu ħin u waqtu, nħoss. U il-ħajja maġla u ċertu affarijiet you need to sit down and think about what you want and take plan, charge. Aha, take charge on it. Yes.
Brava, jena li għandek għandi fwiħa, grazzi li taġ biex perfumery, u għawek għandi dak il-moment fejn inti ħatoqt bikwietek, tmur tamil naqra trattament, grazzi li majoka. U forsi ninspirawk biex tikteb xi kanzunetta tajjeb. Għalik u ħaddieħor għamelin. Għalija żgur li le. Tajjeb. Max, good luck, qalbi, good luck f'kollox. Herbert, I'm, I'm, I'm, I'm monitoring you, eh? Jiena l-familja kollha ta' Meksin jaħasra da' Herbert. Take your time, għax biex jħana bdu. Keep it up, Herbert. Thank you, Maxine. Um, U għabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, lil Herba Jelizin, lil Dwifer, lil Morgan tal-ħwejjeġ, Gabi Vella tal-Makeup u Luxona Sasset.